Җил юк инде. Минус 8 градуслар мөгаен. Койма тора җәмәгать. Әгәр күрмәгән булсагыз видеосын шунда сылтамага аска беркетеп калдырам бу койманы ничек ясаганны. Ишелмәгән, китмәгән, ачылыр да иде хәтта, әгәр дә әйткәнемчә ачкычым булса, ачкычым булса ачыр идем дә чыгып китәр идем. Менә өстеннән сикереп менәсе була инде. Так җәмәгать, хәзерге план. Әнә тегендә барабыз, әйме яр буена төшәбез һәм шунда матур кадрлар ясыйбыз. Мынаганчы Хәзер күктән бераз берничә кадр ясарбыз дип уйлыйм. Аны ясар өчен мөгаен монда менербез. О, манул. Кая әле? Манул. Лапасың сәндерәсе беткән җәмәгать. Бу җирдә ярык. Монда бодайлар иде кебек хәтерлим мин. Монда шундый бүлә торган такталары бар иде. Ярмалар салалар иде монда. Бу якта менә ишеге бар иде. Бу якта да шулай ук. Пешәм бәрергә. Ну токталары мен сиңа әйтим. Болар имән дә булырга мөмкин. Ныклы. Күпме ятып әйме, ничәмә еллар ятып, эз генә дә черемәгән мен сиңа әйтим. Бер дигән яп яңа кебек. Һәм менә бу. Лепеслар табылды, нормалек. Әкрен генә Э, көне сыргылт болотлы кояшы да бар кебек ләкин кояш артта хәзер былай карасаң бу якта җәмәгать кар бик күп тә түгел кебек кара җирләр күренә монда монда элек атлар асрыйлар иде монда загон бар иде башта атлар асрадылар аннары соң үгезләр дә торды бугай инде анда һәр яңадан ишеп атканнар ахрысы Загон урынында бер нәрсә дә юк хәзер. Минзәлә эзләре дә күренә, кемдер йөргән. Боз эреп бетмәгән әле алай. Нормаль кебек. Үтеп булыр дип уйлыйм теге ярга. БССС җәмәгать. Безнең мәдәният йортыбыз. Анда хәзер беркем дә йөрми кебек инде, монда халык әзәй дә хәзер. Яшьләр дә китеп бетте. Бәлки ял көннәрендә җыелалардыр, әйтә алмыйм анысын. Менә бу алда мәдәният йорты, аның артында уң якта Ансы элекке балалар бакчасы. Шул мәдәният йорты эчендә анда мәктәп тә бар иде инде, башлангыч сыйныф мәктәбе. Балалар шунда укый иде. Мин шәһәр малае буларак анда булмадым инде, укымадым. Балалар бакчасына да йөрмәдем, ләкин эченә кергәнем бар. Теге сеңелкәшләр шунда йөреп алгач, шулар белән бергә мин дә кереп йөргән бар инде. Мәчет җәмәгатьсез уңаеннан әбинең өй каршында гына Мәчет янында әнә кибет тә бар, зәңгәр. Түбәсе тишелгән. Ул кибет инде хәзер күптән эшләми. Кибетне ташладылар. Кибет урынына хәзер ниндидер газель гына килеп йөри инде монда халыкка яки халык үзе бара. Элек кибет икәү иде. Менә бу төп кибет янында тагын берсе вагончик куеп, шунда да саталар иде әйберләр. Хәзер кибетләр гомумән калмады инде. Менә җәмәгать мәчет, мәчет артында саргылт сөт төсендә әбинең өе. Ягъни әбинең өе нәкъ мәчет каршында тора инде. Менә мин дә күренәм әле монда. Эштән язып яталар менә монда. Бүген ни көн соң? Шимбә. Мин бу атнада шимбә эшләмим бу айда. Шуңа күрә укып та тормыйм. Бердән бер проблема хәр язганны укымасаң шалтыратырга мөмкин дә шалтыратсалар сигнал өзелергә мөмкин җәмәгать авылыбызның үзенчәлеге шулай дик бер генә урамлыгында ягъни монда төп бер урам бара Озынлыгы бер километр чамасы һәм бер генә тыкрык бар. Һәм инде гадәттәгечә яр буенда урнашкан. Минзәлә елгасы буенда. Элек җәйләрен шунда сай булса да су кереп, баш белән сикереп, төбенә кадалып, пыштырдап быкырдап ята идек инде без. Ну, җәмәгать былай әйтмәс инде, авыл ташландык дип. Монда хуҗалыклар күп, хуҗалыклар бар. Бер-ике кеше дә от та бар иде кебек, ашамаган булсалар. Юллар чиста, юллары чистартылган. Кайбер кешеләрдә умарталыклар да бар ахрысы. Кемдер монда фермада төзеп куйган. Ә, бу Рамилләрнең фермасы. Моңа инде анда мал тотадыр инде. Бәлки цех ачкандыр. Рамил минем өч туган. Монда колбасалар ясый дип беләм мин. Һәм инде гадәттәгечә авыл башында зират. Зиратның агачларын кисеп атканнар ахрысы, тапаганнар. Элек күпкә күбрәк иде агачлар. Ярның икенче ягына чыгар өчен монда бер генә капитальный күпер бар. Ул күперне дә әле ясап торалар, чөнки анда еш кына тракторлар, йөк машиналары йөри. Ишәләр, җимерәләр. Чыдап бетә алмый дигәндәй. Минзәлә елгасы сырлы инде, шулай диик. Уңга-сулга китеп, Амазонка кебек ага, мин сиңа әйтим. Кайбер кешеләр салам да китерткән. Эскерткә иеп тормаганнар шунда, бакча башында гына иеп куйганнар. Иң мөһиме, коймага бәрелмәскә, койманы бетерсәң, бетте баш. 80 меңне яңадан чыгарып саласы була аннарысын. Эт шулай. Так, җәмәгать, төшергәндә иттемәйме бераз. Хәзер менә бу койманы Ничек тә булса сикереп чыгарга кирәк. Димәк, иң беренче моны. Сыйды кебек. Камераны. Камера сыймый. Алайса моны план мондый түгел. Шулай иттерәбез. Икенче яктан алып булсын өчен. Ләкин бәрмибез. Так. Күчтем. Киттек, җәмәгать. Безне көтә үрләр. Безне көтә агачлык, чытырманлык. Безне ат карап торамы? Сәлам. Бу мин. Ак маңгай. Димәк, атлар бар. Ким дигәндә бер хуҗалыкта. Быел карас. Хәтта менә нәрсәнеңдер тамыры да чыгып тора монда. Эрекмәндер инде. Кармавык һәм Кар тыгызланган каты, эрегән, каткан, эрегән, каткан, бозланып беткән. Баруы рәхәт, җиңел инде кыскасы. Дәл койма тора, койма юк хәзер. Нигә коймалар юк? Чөнки кайчак давыллар чыгып, кешеләрнең коймаларын умырып ташлый да һәм чыгарып ата еврага, кар якка. Дрон арттан бара, кайдадыр өстә. Арманам да агачлыкларга кергәчтән бер кая шәпәләр инде ул. Әйткәнемчә, монда менә эт эзләре дә бар. Кемнең этедер бу? Нинди эттер бу һәм Сез уңаеннан эзләр сүзи. Миңа бик кызык. Сынап та карыйсы килә хәтта. Агачлар аша үтә алыр микән? Үтә алмаса шәпәлә инде. Ну, миңа дисәм, моннан үтә алмаячак ул. Монда агачлар бик күп. Шытырманлык натураль. Мин аны Дагестанда бер китереп салган идем инде кыяга. Ямбызы белән барып, кыяны күрмәде ул. Мөгаен мин аны утыртырмын хәзер, җәмәгать. Һәм тегендә чыккачтан, аннарысын яңадан шортырбыз дип уйлыйм. Дрон кулда. Дронны утырттым, әйтәм, менә моннан ничек чыгасың соң инде. Бөтен җирдә чытырманлык менә шуны астан китсәң генә Минзәлә елгасы. Вот рәсә җәй көне дә килеп карарбыз дип уйлыйм. Менә монда суга чыгарга микән инде, төшергә микән? Менә монда эт ишәкләре инде тоташ. Хикмәт. Боз нормаль кебек. Бәлки нормаль түгелдер дә. Битем нинди тавыш килә? Кем нәрсә дыңгырдата? Монда боз ярыла икән. Менә монда бераз кердем инде, 1-2 метр. Шотыр-путыр килә. Бу букчага әйме, нәрсә генә сыймый. Майн сыйыр тыксаң, сыйыр да сыячак монда. Карасен. Нигатьле.

Җәй көне, дөресрәге яз көне Минзәлә ярыннан ташып чыга да, менә монда кереп тула су. Монда җәй көне бик матур инде. Яз көне дә матур, барып җитә алсаң, яз көне барып җитеп булмый. Батасың. Үткән ел яз көне шулай барган идем. Машина белән кергән идем, баттым, чумдым. Көчкә чыктым, 52 сәгать маташтым инде. Җире юешләнеп беткән иде. Машинаң тәгәрмәче таяклый, шуа. Бер нәрсә эшләтеп булмый. Эз генә дә селкенми. Боз сүз уңаеннан, җәмәгать, шырт-шырт итә. Чыгып караргамы инде, җәмәгать, теге ярга? Батсаң алай үлербез дип уйламыйм, но чирләргә мөмкинбез инде. Монда суы сай булырга тиеш аның. Мөгаен, саклык белән, әгәр шуыша-шуыша ятып булса да чыксак, бернәрсә дә булыр дип уйламыйм. Монда сулар чыккан җирләр бар инде, сүз дә юк. Ә монда, мисал өчен, сулар чыккан, боз ярылган. 100% моннан чыкмыйбыз ни чыксак та. Бәке кебек калган әнә. Сәлам бирдек. Чыгыйк әйдә. Хәтик ярга чыгып карыйбыз әле җәмәгать. Чыгып булса. Ну без шыгырды инде, сүз дә юк. Дрон безне күзәтә. Агачларга килеп салыначак әле. Әнә тегендә бераз юеш әйме?

Ярар. Үзебез идарә итәбез аны хәзер. Нәрсә иттереп барабыз? Гомердә дә болай хурланып йөргән юк минем. Чыктык мага инде, яра. Нормалек. Active shot. Go. Булды. О! Ха, проблема. Менә бу ярга ничек менергә хәзер? Анасы проблема булырга мөмкин чынлап та. Так. Суга төшмичә генә. Батмыйча гына. Планда. Менә моннан менергә. Менә бу бозны ваталсаң, ну бу боз. Хикмәт. Юк, менеп булмый. Әйдә, бу яккарак атылса. Нормаль, все. Мендек сана. Әй, дрон, әйдә. Җәмәгать әйткәнемчә су чыккан инде монда. Безнең калынлыгы бер күп дигәндә 7 сантиметр мөгаен. Әле ярый нормально чыктык. Шуша-шуша Буран күктә, бер югалтты, бер тапты. Хәзер әнә тегендә юл тотабыз. Мин бит әйткән идем, монда элек загон иде дип, әйме? Монда атлар тоталар иде дигән идем. Һәм үгезләр. Хәзер аны юкка чыгарганнар. Ләкин аның урынында монда электро көтүче тора. Өстендә менә монда бау, астында менә монда Тимер чыбык. Җәйкене монда илектер бирәләрдер инде. Җәйкене кайтып карарбыз әле. Бәлки видеога да төшерербез. Кыш көне монда моны хәтле карның әз булуын күргәнем юк, шулай ук. Элек монда кар тезлән иде инде. Болай йөрерлек түгел иде. Мин инде шуңа исәпләп кайткан идем. Муеннан чумып, батып, эштән чыгып, МЧСлар чакыртып, әлегә булмады, шыңашмады. Диярның биеклеге мөгаен Бер дүрт метр бардыр. Элек шул ярдан шауып килеп, суга сикерәйек. Бер юлы мин бөтенләй шаптырып килдем дә баш белән чумдым суга. Муеным бер 5 сантиметрга кыскарып калды бугай инде шуннан соң. Килеп җиттем мин күпергә, мен сиңа әйтим. Карасана, терәкләре кекрәйгән. Инде ишелергә генә тора. Тагын бераз китсә яраймы? Ну бу вертикаль түгел бит инде, кекрәйгән. Әйтәм бит, яры бераз китсә тагын, ишелсә, әкрен-әкрен генә ишелеп төшәчәк инде бу. Алай дисәң, торбалар ике якка терәлгән, бу терәкләре генә ишелеп, бөтенләй ишелеп төшмәс инде ул да. Берәр нинди авыр йөк машинасы үтмәсә, каргалар рәхәтләнәләр. Дронның бөтен батареяләре бетте. Үзе кайтып отырды. Мин сине тыңламыйм ди. Мин сиңа ышанмыйм ди. Мин кайтам ди. Без авылның икенче очында зират янында хәзер. Менә бу юл буйлап барсаң, тегенә басуга кереп китәсең. Басуда рәхәтләнеп йөреп була инде анда. Машина белән дә, матай белән дә. Ну, күпернең биеклеге 15 метрлар мөгаен. Астан кимә чыгарлык. Ну, ишлә инде, ишлә, әкрен генә җимерелә, атыла. Һәм шлагбаум куйгандар, нәрсәгә куйганнардыр. Бәлки яз көне тракторлар кермәсен өчен эшләгәннәрдер дә инде аны. Белмим, элек юк иде бу. Әле бер мөгаен 5-6 ел элек кенә барлыкка килде бу. Тегенә газ ятамсың. Монда да чүп. Тегенә металл ахырысы алып китерә кирәк. Килеп. Булды җәмәгать, хәр алга таба юл тотабыз. Юллар чипсез табыз, кара. чистартып торалармы соң моны шуның белән шундый хәлләр җәмәгать аллага шөкер мин бүген бик канәгать калдым гомер булмаганны шуны хәле күп очтым дисем әйтим әллә бәтәрәе шулай тиз инде но рәхәтләнеп очтым инде авылны да төшердем хәтта көне бер дигән матур сүз уңаеннан мин телеграмда төркем ясадым аның да сылтамасын шунда остка куеп калдырам шунда да кереп шунда да язылып чыгыгыз яме җәмәгать мин анда шулай дигәндә бэкстейжлар төшерәм гадәти тормыш